iro zuva rinobva ramuka kupisa kudai soka robva watomuka wakatoneta kushaya kuziva kuti wotangira papi ah, ndopana panyatso ndatunyaya kufuka kwanaa ndichikuita ito zvinaacho tizuva iri mupisi waroka wotomboda takagara kana pachishedi kudai so namai murayi uchimboyazonditairira nhau naiwe tevireta Wakazodzoka here kakadhara kako kakakugara nako kuchekupiko? Imi natoda ndakusuwa. Ai, ndishoti ndoita nani vako. Kana nini mai mwana maswera ndada kuita mai mwana ka. Ndida kupakurai dze chegutu. Imushini pakura dza harari. Wakasara ukaitye. Terminator.
Duzi.
uchiri kurangarira here temineta muchato uyo wakakokerwa vanhu vakawanda wemuzukuru wambo yaporira waivoni waivoni eka makazodii ah, yuvoni akadzo
naiwe naiwe naiwe nyasonde nyasondudza kuti kudzoka akadzoswa yuvoni ambuya porina veve nekupoda ndaifungoti vanoziva chiro hapana chinozikanwa ipo pai hapana Anoziva zvinhu zvese we. Hanzi akanga angori mugodhi kuna kuenda kana nzeve akasina. Ah, akasina kana nzeve. Nepoda dzese dzedzi. Akuna.
Murume akati eh. Andidi kugara nezvakadai.
Dai vakati pamwana takaraira. Dai vakati pamwana akatakaraira izvo zveshe mwana agere. Ndakabvunza naivo ambuya porina mwana adzoserwe zvinzi ah musandikataze. akandichenera akanditi naivi ndadzoserwa hanzi hauna tu hanzi murume hanzi anga ane girlfriend yake anga ane bhebhi raakanga achitodanana na hanzi akati izvi munazvo here hanzi foti kunonzi mwa hanzi akachema zvikanzi uyu ndo achichemei
kuzviitisa
saka ininiwo zvangu ka atonditi ndoitawo sei ndikati ee makura munofunga kuti zvichaita hazvichaisei kwekudiko vaipinimidza mai mwana zvino adrowayo anzi anonzi maaibro anzi maaibros akaisa maaibros mai mwana akalipistika mai mwana apfeka anzi chi inonzi chii crop top eh. vachikuropa izvo mukati hamuna cho vachizvida ugoona purazi rese riya ndenge ndenge mugodhi uri kungoenda usina kana chivharo hazviko zveminata
yuvhona akatodzoka yuvhona akadzoka temineta kuti murume wevhona uyo ata panenge bhegi riripo togawa tongochipidigura tikatongopinza rusii Lucy.
Ah, Lucy yakakwana. Eh, akatokwana because isusu tete nevana vakakwana. Ah, tochisiya varume vane mari vachingoenda. Ah, eh. Muchisundidzira vanhu vasina kana nebasa rese akaita na Ivone. Kaivone kacho kaswera kari pano. Kachitamba na Lucy. Ah, tudzibide gura ichi. Eh, ndichatongoti nditaure naye zvandichaitaka. Zvandichaita chera. Ndichatongokumbira phone number dzani.

Apinda pachigaro. Oh, eh because ha ah, mema atikase murume achenda ega. Uyu murume uyu kuchata white wedding. Mara anayo ka. Mwana agari ka. Chiri kungodiwa apa ndizvi. Zvakakokwana izvi. Eh. Zvivharo. Ndozvi kungodiwa apa. Ah saka pane nyaya. Zvino ah, kesote. Hanzi yeye akuda kutopasira bhora makune munhu wake. Manje inini ndinomusokosa

tingatopindawo vachena worofunga ukatora ivhu unokambanisa kuzakana kwesha bhodho ah, izvi zvazvina kana nebasa resindaendei ah.
hapana vananga dzidzisai vana maoko maoko ashanda